Рифат, без кая килеп чыктык? Бу нинди җир? Монда ниндидер су, Монда агачлар. Әйдә бабайдан сорыйк. Әссәламу алейкум бабай. Ва алейкум ассалам ва рахматулла баракату. Кайдан кунаклар килеп чыктыгыз? Без Казаннан, Казан журналистлары, без адаштык Башкортстан җирендә, без кая килеп эләктек? Сез Казан 17 гасыр бабай утарына килеп эләктегез. Хәзер бит 21 гасыр түгелме соң? Юк, безнең 17 гасыр монда. Әле без искечә яшибез. Безнең бабай утарында 17 гасыр гына әле. Без дә монда атларыбыз йөри монда. Буабыз бар, балыклар үрчи монда. Монда бөтен мөмкинлекләр дә бар. Ә сезнең исемегез ничек буласы? Мин Таһир бабай булам. Ә сез үзегез кем буласыз соң бу утарда? Бу бабай тарының сакчысы булам мин. Шулаймы ни?
Әйе. Иң олы сакчысы. Миннән дә олы кеше юк монда.
Тәмәннәк авылында урнашкан бабай утары бу. Әйдәгез әле карыйк, кемнәр яши икән монда?

Әй, бу җир, бу җир бик хикмәтле, бик матур җир, Фәгилә сеңлем. Менә күрәсеңме, бу безнең бабай утарының 17 гасырдан башланып 20 гасырга хәтле безнең әбкәйләребез, әбкәйләребезнең әбкәйләре яшәгән э, чорны чагыштырган музеебыз. Менә күрәсезме? Ә бу нинди йорт?
Әйдәгез әле, алып кергез әле мине. Бу 17 гасыр. Әйдәле, әйдәле, рәхим ит әле. Рәхим ит әле. Менә шушындый 17 гасырда читән өйләр булганнар. Безнең авылда читән өй юк иде Төмәнәк авылында. Ә ерак түгел баш э, безнең бәләкәй авыллар бар. Җәйләү баш дигән авылда менә шушындый читән өй бар иде. Анда бер әбкәй яшәйдер иде. Мин анда гел менеп йөрдем, чөнки минем әбием, инәкинең инәсе шунда яшәде. Ә ул читәнидә бер бәләкәй генә әби яшәй торган иде. Минем әбки һәрвакыт самавыр куя торган иде. Кызым, бар әле, бәләки әбиеңә чәйгә чакыр дидер. Мин йөгереп барып, бәләки әби, бәләки әби, әйдә безгә чәй эчәргә дип, аны чакырып алып килә торган идем. Менә шушындый читән өй булган. Читән өйнең ишен дә сылаганнар, тышын да сылаганнар, җылы булсын дип. Күрәсезме, ә без тышын сыламадык, балаларга күрсәтер өчен ничек иттереп читән өйне үргәннәр. Читән өйне өй салабыз дип салмаганнар, ә читән өйне үргәннәр, үреп ясаганнар. Менә, менә шушылай итеп, безнең әбкәйләребез менә шушындый йортларда яшәгәннәр. Сәке, сәке булган ул вакытта, сәкедә йоклаганнар. Бу сәке әле безнең зур түгел, бәләкәй генә, ә ул сәке өйнең яртысын алып тора торган булган. Бу йортта 17 нче гасырда бәләкәй әби яшәгән. Менә шушы Мичтә, чүлмәктә аш пешерә торган булган. Ә аш пешеп чыккач, менә болай иттереп ала торган булган да, истәлгә китереп куя торган булган. Агач кашыктан, чүлмәктән аш ашый торган булганнар. Мондый шаккаткыч утарны кем төзеде? Бу утарны безнең авылыбыз егете, авылдашыбыз Фәнир Галимов төзеде. Балалар белсеннәр, күрсеннәр, безнең әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз ничек яшәгәнен дип. Менә мондагы Йортлардагы бөтен экспонатлар да шул чордагы экспонатлар. Хәйран калганым менә шушы чаршауларга. Алар ничә ел хәзер аларның э, кул эше, эше куллары белән ул әбиләребезне бер кеше укытмаган. Әйтегез әле бу Татар орнаментымы? Бу менә орнаментлар төрле-төрле булган. Татар орнаменты да, башкорт орнаменты да, алар үзләре уйлап чыгарганнар аны. Менә э, менә монсы, менә күрәсезме? Монсы татар орнаменты. Ә монсы шакмаклы орнаментлар, Тоже бездә татар орнаментында бар. Чөнки алар күп тастымалларда да бар, чаршауларда да, һәм менә сугылган паласларда да менә. Карагыз әле нинди модный галуш күрә. Менә галуш. Чыннан да бу элеккеге галуш. Бу элекке 30 елгы 28 елда кигән галушлар.
Күрәсезме нинди үкчәле галушлар белән йөргәннәр кәттә кызлар.
Әй кызлар. Э, мондый галушлы кигән кызлар алар инде э, яхшы гаиләдә, яхшы э, зажиточный семьяда булганнар. Казлар утырганнар, казлар утырганнар шушындый сәка астында. Һәм инде әгәр дә өстәлдә җиз самовар булса, җиз самовар булса, ул инде әлбәттә э, хәллерәк, Гаилә була, хәллерәк гаилә. Менә беренче утюг бу. Күрәсезме, беренче утюг. Бу минем әбиемнеке, Җәйләү әбиемнеке, әниемнең әнисенеке. Менә шулай алып кергәннәр керне. Әзрәк җуышрак килеш, менә шушылай шомарсын өчен, әзрәк утюгланган күк булсын өчен шулай ышкыганнар. Бу бәләк тә булган, су буенда кер юа торган бәләк тә бу. Менә шушы бәләкләп кер җуганнар. Субыенда. Фәгилә, кара әле, кухонный гарнитур. Менә шушындый шкафлар булган. Шкафлар бу минем өемдә, э, әнием белән үскән өйдәге шкафыбыз. Һәр өйдә шушындый шкафлар була торган ие. Менә сепаратор, пожалуйста. Сепараторны инде бөтен э, сез дә беләсез, Фәгилә, бу инде э, коймак ясарга, сөт өсте айырту. Менә шушылай кирогазларда ашарга пешергәннәр. Элек электр бит инде бик күп булмаган. Ул вакытта әле кирогазлар барлыкка килеп, кирогазларда ашарга пешергәннәр. Әби бабайларыбыз шушы агач кашыклардан аш ашый торган булганнар. Иң соңгы эше Гыйлмиҗан апаның ул шушы чабаталарны урып безгә барыбызга да ахирәтләребезгә киендерде. Менә бу чабата аның соңгы кул эше. Мин сезгә, дуслар, кара мунчаны күрсәтәм. 19-20 гасырга караган кара мунча да бар монда, бабай утарында. Менә киянтәләр. Истә миннекләр. Агач ишек. Һәм мунчаның ише. Чын мунча исе дә сизелеп тора. Менә ташларына карагыз әле. Кап-кара ташлар. Һәм менә ләгәндә су кайнап утыра торган булган. Менә шушында утырып, әби бабайларыбыз рәхәтләнеп чабына торган булганнар. Кисмәк. Электр уты булмаган, менә шушындый керосин яндыра торган булганнар. Хәтта пәрәвезләр дә элекке заманга алып кайта безне. Менә чүлмәктә су булган инде бу. Бераз гына куркыныч та монда. Менә шулай. Чын кара муша булган. Э, мин монда да аны яктым, чөнки безгә су җылтырга кирәк. 20 нче гасырга караган йорт. Кеске Анысы мин. Шуның хәле кечкенә генә кроватьлар булган, монда балалар йоклагандыр инде тәрәз янында. Менә. Шаршау. Ансы алгы ий. Нинди матур йорт бу. Карагыз әле моны. Ай-ай. Түшәмнәре зәңгәр буяуга буялган. Селгеләр эленеп тора һәм мич-мичтә комлан, чүлмәк, утын белән ягыла торган мич. Ә монысы агачтан эшләнгән, кулдан эшләнгән шкаф. Күкеле сәгать. Минем әбиемнең дә өендә күкеле сәгать бар иде. Һәм менә шушындый көзге дә бар иде бездә. Шуның хәтле матур эй. Хәтта хуҗаларның фотолары да сакланган. Өйләре музей булган, үзләре ахирәткә киткән. Башкортстанда булсагыз, бабай утарына килеп чыгыгыз. Үкенмәсез. Җил тегермәнен күрәсез.

Исәнмесез, хәерле көннәр. Сезнең белән танышасы иде. Туймазы шәһәренең Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы Агзалары. Әгъзалары. Туймазы мәрҗәннәре. Туймазы мәрҗәннәре ансамбле сезнең каршыгызда. Бу ансамбльга безнең 12 кеше йөри. Ансамбльнең төзелүенә әле бер еллап кына вакыт узды. Төрле һөнәр ияләрен берләштерә бу ансамбль. Монда укытучылар, нефтьче, шахтер, музей хезмәткәре, мәдәният хезмәткәре, токарь һәм башкалар бар. Ә менә гармунчы белән дә танышып китик әле. Сезнең исемегез ничек? Минем исем Риф.
Э, Риф абый, сез үзегез кем булып эшлисез? Токар булып эшләйм.
Үзебезнең Туймазы татар, э, Төмәнәк татар үзәгебез бар. Анда безнең Балалар бик күп йөриләр. Э, якшәмбе татар укулары, татар телләрен өйрәнәбез. Э, бик күп э, кул эшләренә өйрәтәләр үзебезнең кызларыбыз балаларны. Без инде аларга шушы бабай утарында алар килгәчтен шушында ял итәләр. Сәләт лагеры да монда эшләп киләләр. Алга лагеры, Тулпар лагеры. Э, шундый лагерьлар эшләп килде. Чит илләрдән дә кунаклар килә дип ишеттем. Күп килә кунакларыбыз, Аллага шөкер, бик күп киләләр. Татарстаннан бик күп киләләр. Үзебезнең Башкортстаннан, чит илләрдән, безнең инде Австралиядән кунакларыбыз кайта, Италия, Америка, Франциядән дә шундый кунаклар килде.